Mollanepes, ýetişsin. Bizden salam bolsun Garoglan hana. Owal-ahyr kadyr subhan ýetişsin. Hökmüň jar kylsyn ýagty jahana. Maşrykdan magryba rowan ýetişsin. Beýik çynary sen dumanly dagyň, Sagyňda-soluňda ýansyn çyragyň, Özüň deý han bolsun püriň-pudagyň, Ýene mundag döwlet çennan ýetişsin. Çary ýarlar saňa eýlesin ýary, Ýene otuz üç müň sahaba bary, Iki dünýä ymmatlaryň gamhory, Ol Muhammet, Pahry-jahan ýetişsin. Ýüz ýigrimi dört müň öten pygamber, Barçalar bolsun destgire rahber. Içinde dört mursal, älemge serwer, Hakyň dosty, Nury Ýezdan ýetişsin. Gylyç ursaň şahy merdan ýar bolup, Çiltenler halyňdan habardar bolup, Üç ýüz altmyş öten gaýyp är bolup, Hydyr Alyas gowsy zaman ýetişsin. Isgender Zülkarneýn älemiň şahy, Serinde boýnuzy, sundugy ylahy, Ýer astynda Isgenderiň hemrahy, Müň derdiň tedbiri, lukman ýetişsin. Döwler jyllar onuň hökmünde bagly, Pelegiň ýüzünde tagtly otagly, Hezreti Dawudyň ýek ýalňyz ogly, Bylkys ýary, Şa Süleýman ýetişsin. Mertlik meýdanynda taýmaýyn duran, Göreşde müňleriň kuwwatyn beren, Dowam döwüş eýläp döwlerini gyran, Zalyň ogly Rüstem dessan ýetişsin. Senasyn zikr edip tagtda-saraýda, Şuglasy tapylmaz gün bilen aýda, Haremlerge hemra bolup her jaýda, Resul gyzy Patma zenan ýetişsin. Ýüz mertebe ölüp direldi Jerjiz, Ölmeýin jaý tutdy jennetde Idris. Jylawynda ýüz müň subbuhy-kuddus, Jümle melek, mukarreban ýetişsin. Keramat zarbyňdan ýerler ýarylan, Bend edip sähraga agyny salan, Soltan Sanjar mazy ýaranlar bilen, Ýary berip ýedi soltan ýetişsin. Horezm şährinde ne ärler geçdi, Daş atdy Ürgençden, Mawerge düşdi. Keramat möwjürdi daglardan aşdy, Gadam ähli är pälwan ýetişsin. Ürgenç diýaryndan Şyh Nejmeddin, Galmygy öldürdi uçdy Sahyp din, Buhara şerifde är Bahaweddin, Ölükni tirizgen janan ýetişsin. Ol pirler söýündi, Nyýazguly işan, Ondan kemal tapdy niçe müň merdan. Hak didaryn gözläp, ýyglaýyp girýan, Yşka girýan, bagry birýan ýetişsin. Işan sahyp zada, sahyp keramat, Her iş tutsaň hümmet bersin dowamat. Bela-u apatdan saklap salamat. Ähli öwladyňa aman ýetişsin. Kapyr gyrdy köp ordaga baş bolup, Ötdi zar ýyglaýyp gözleri ýaş bolup, Gazat kylgan welilere baş bolup, Pirim Mämmet Salyh işan ýetişsin. Mämmet Kasym işan, ýa Döwlet işan, Çagyrsaň häzirdir, bişek, bigüman. Sag-solunda medet berip her zaman, Şirim diýip, iki ýaran ýetişsin. Mollydurdy işan, mestana nerler, Şerigat şiriniň aglasy diýrler, Keramat görkezer titreşer ýerler, Bedew münüp, belli mestan ýetişsin. Babalarym Hydyry gören çöllerde, Entäni gollardy sagda-sollarda, Ýedi pirden rugsat alyp illerde, Molla Hojanepes aýan ýetişsin. Kazy Esen geçdi, diniň diregi, Kazy Muhammetnyýaz, älem ýüregi, Molla Kadyrberdi, Iliň geregi uşbu üçi ähli ýaran ýetişsin. Ylym hasyl eýläp, şerge şir bolan, Dertliler derdine çoh tedbir bolan, Jepa tartyp, on bäşinde pir bolan Täşli ogly Abdylla jan ýetişsin. Dosmuhammet mollalara serkerde. Lukmanyň tedbirin eder ol derde. Kerimberdi işan diýseň her ýerde, Jan estine berip, Jewlan ýetişsin. Är dogan gardaşlar gadyrdan bolup, Bakemal ogullar mähriban bolup, Barçasy başyňa saýawan bolup, Sen diýip jan çeken jenan ýetişsin. Döwlet karar tapsyn, ötmesin döwran, Sürgey sen döwrany, çekmeýin arman. Bir kimse has bolsa, kast etse duşman, Demme-dem ömrüne hazan ýetişsin. Serkerde sen, seýran etseň her kanda, Saňa dost men diýgen köpdür jahanda, Ol dostlaryň duşman bolsa bir günde, Wekiliň aç gurdy, ýeksan ýetişsin. Özüň han, ogullar patyşa bolsun, Dünýäniň dört künji seýilgäh bolsun, Ýedi yklym oňa nazargäh bolsun, Owazaň ýer bilen asman ýetişsin. Muhabbet kemerin baglap bilimge, Dessan diýrmen her söz gelse dilimge, Dilegim Alladan ulug ilimge, Egsilmesin, döwlet-döwran ýetişsin. Köňlümde zikr olly nebiler pirler, Şehidi aglalar, gazatlar şirler, Mugjyzat keramat, eganat dirler, Sahyplar saňa myhman ýetişsin. Hydyr ýoluň açsyn, sährada düzde, Aly ýol başlasyn, daglarda tozda. Haýsy pirden ýad eýläýin bir sözde, Barça keramatly ynsan ýetişsin. Ýalançy dünýäniň Aýy-Kuýaşy, Hoja Hafyz Mewlewi jamy ýoldaşy, Hudanyň hoşgähi, Şatyrlar başy Miraly şyh Hüseýin Soltan ýetişsin. Nepes dir döwletiň bolsun salamat, Artsyn, egsilmesin rozy kyýamat, Owalaman bersin sagatma sagat, Ahyrda göwheri iman ýetişsin. Ämin.